ɔnyɛ ɔdɔ bi a antajue antajue aha ebusuafo yɛ mo hɔ nyinaa aha yɛ mo hɔ na akɔ aba Ɛdze ba Asase Radio Hundred Point Three, The Voice of Our Land, ebusuafo, eh, yehyia wɔ ha ndɛ. Woehu dɛ yɛambɔ afarfodzen, aha, ndɛ nsesa kakra aba mu, osiandɛ mpoano hɔ, hyew bi a ɔabatae hɔ no, nna ɔwɔ dɛ yɛbekyew no kakra na yedzi hɛn nkɔmbɔ bi a yɛdze atwentweɔn do akyɛr na yɛbɛsan yɛdze abrɛ hom. Yɛma hɔn nyina akwaaba. Yɛ ma obi biara baabi a ɛwɔ bia dɛ tse guam, wɔ haban mu rodɔw, rotwe wo taxi, tsena wo ndua ase robɔ wo dam, kyerɛ dɛ beebi a ewɔ bia a w'aso gu hɛn do biara ndɛ yɛdze nkɔmbɔ dɛɛdɛw na yɛdze rebrɛ wo. Ɛɛ, ehu dɛ nkan no no, anaadɛ Nyankopɔn bɔɔ wiase no, yɛnnhyɛ atar na yefi hɛn maame yamu bae. Naaso yɛbɔtɔw no, ɔwɔ dɛ wɔkyekyer hɛnho, ɔwɔ dɛ yɛkata hɛnho, yɛkata hɛn adagyaw do no, amma mframa bɔn a n'ano yɛ nwin wɔammbɔ hɛn ma yɛannyar. Ntsi no, ntarhyɛ anaadɛ ahofa a yɛfa ne farebae na n'ase no, ofifi hɔ ara na ehwɛ Bible eyifo yi a, Adam and Eve no, mbewa na haban Nna ɔtetartetar hɔnho, ntsi yɛmfa no dɛ sɛ nna ɔyɛ haban mpo a, kyerɛ dɛ wɔadvansee, yeboduu ewer, yɛdze dɛm ara. Ntsi ndɛ nna ɔkyerɛ dɛ yɛresan hɛn ekyir yaakɔhwɛ, yaakɔ history mu kakra, yeegu yeebu hɛn nkɔmpɔn akɔ hɛn ekyir akɔhwɛ nkan n' ma osi ma nna hɛn afadze ɔtse. Sɛ Fantsinyi reba a, ɔwɔ dɛ ihu osiandɛ oetutu anaa ɔabɔ ne tekua. woefura no tam wɔ ase, anaa dɛ eyɛ na sɛ ahemfo, nkanka Mfantsefo ahemfo no, mbasia no, anaa dɛ ahemafo no, wɔtaa bɔ duukuu paa, nna Asantsefo no ɔno wɔdze tuntum na wɔdze adze wɔdze twa ase. Ne nyina yeribɛtsie n'abakɔsɛm. Ntsi no mowɔ mo nuabanyin Ellicott wɔ fie ha, nna mo nuabanyin kor so Sam's Collection wɔ fie ha. Ndɛ yɛbɛka fashion ankasa na yɛdze nkaa no dze yɛdze ribehyia ndɛ dze. Ntsi yehu dɛ Ellicott yɛ nkaa no nyi na nna Sam Sam's Collection ɔyɛ Stephen Kofi Stephen ewa Stephen ɔno yɛ abɛɛfo nyi. Na ɔno so ɔpam adze pa, ɔpam abɛɛfo ndzɛmba papapapapapapa. Ntsi yɛrobɔhwɛ nn eyi eyi nkan no dza ndɛ yi ɔnye no ebehyia nyina. Yɛbɔ taku a yɛmfa nhyɛ abɛdze, aba sliten kaban a yɛmfa nhyɛ abɛdze koraa ntsi na hɛn sliten wɔpɛ yɛ enyim anaa wɔpɛ yɛ ekyir anaa wɔpɛ yɛ ne nkyɛn a aama yeetum etu hɛn nan yie anaa? Anaa atse dɛ yɛwɔ atamfira ahorow, ehu dɛ obi etutu tam na ɔrokɔ a, wɔwɔ mu ahorow bɛyɛ enum anaa? Obiara na ne dzin. Ntsi mma Ellicott ekyia na woaso bekyia na yɛdze nkɔmbɔ no ahyɛ ase. Mma ɔakɔ aba, mma ɔakɔ aba. Medze odwo antseyɛ no ba. Ah, odzi kan, memfa me ndase mfa mma Ɔsabarmba Kwesi Attah a ɔtɔ do ebien, Guaman hen, ne Ɔman hembaa na n'ekuw abɔkyi a ɔtɔ do esia, Fikesim Abusuapɛn and Supreme Head of the Brazze Paramount Stool Family, Rev. Canon John Kwesi Mensah, ne Brazze abusua mpanyimfo nyiara, ɔman asupifo, ankorankor amamfo, Mormon aha wɔ Gyebenyaa do. Ah, Antsea ne ba, ndɛ nkɔmbɔ a yebedzi yi, nyew, akã, ah, yɛrobɔhwɛ yɛbɔhwɛ nkan no sɛm dɛ still yɛrekɛ yɛne ntarhyɛm na adze a dɛ ma ndɛ bronyi bɛkɛ no fashion ɔnye no ekowie. Ntsi medze me nkyii aba ewiei yi mɛ ma onua so oekyia na ewie a dza ɔwɔ biara yɛatoa do wɔ hɔ. Medze me Eguafo good afternoon mekyiakyia obiara etsitsir efi ɔwɔ Eguaman nyina, mo customers na m'adɔfo. na m'edwuma mufo nyina mikyia biara. Eh, me dzin dze Nana Sam na mo store ne dzin yɛ Sam's Collection. Ntsi yɛwɔ Gua kurom a hɛn yar wɔ hɔ, yɛyɛ Guafo yɛwɔ ha yala. Yɛyɛ Guafo a yɛrobɔbɔ eh, yɛrobɔbɔ gua nkɔmbɔ, aha. Ntsi no ebusuafo, Eh, if yɛ ha w'ayɛ dɔrɔɔf osiandɛ sɛ yɛka iyi kakra wie a, Alhaji Fisherman na ɔnye mfarfo no wɔabɔ dɔmpem paa a woepue fie ha ntsi no so yɛbɔtoa do. Ntsi yɛmbɔ nkɔmbɔ eh, fashion anaadɛ afadze yɛfa, ntsi a wɔfa no afadze no, ɔsɛ yɛafa hɛnho. Fa ne nhyɛase na fa tutu mu na yɛnkɔ. Ayew, antsɛ ne ba, sɛ yɛrekã atarhyɛ, afadze, tamfura anaa dɛ mbrɛ yenyim no a, amandze kwan do no, yɛwɔ dza oyi hɛn dɛ yefi yefi beebi. Ɔda hɛn nsew. Ɔda nsew. Ntsi sɛ obi fa noho tum kã n'afɛdze ho dɛ dɛm ara nyimpa yi ɔyɛ ɔsemusinyi, ɔyɛ nkranyi, ɔyɛ mfantsenyi anaa ɔyɛ akananyi Even wɔ Guae ha, ibi botum afa n'afadze a obotu agdan ma osi ma osi ɔbentsen a ne kɔbrane, ofi ahemfie, ana ofi daame fie. Afadze nna ɔmma yɛ dɛnsew, ɔnna dzin. Ntsi dza ndɛ yɛdze botu guae, yɛbɛkã slit a mbasiafo wɔhyɛ nkaa no ne siantsir. Dɛ ma ɛkyerɛe no, ibi ebɔn dɛ wɔapam atar, oh, woetwa ne style ɔse wɔmpɛɛ n'enyim mma me. Pɔtwɔ ne siantsir wɔ hɔ, wɔmpɛɛ ne nkyɛn mma me, wɔmpɛɛ n'ekyir mma me. Nkaa no n, siantsir a na wɔrepaapaa hɔn yɛ yɛbɔhwɛ ho asɛm. Nna dɛm ma ɛkãe no, tamufura anaa kentafura so yɛ wɔ mu ahorow anan a akã no mfantse. Yefura te no so yɛ bɔhwɛ ndɛ last one yɛ ahwɛtekua eh nka no tiri yɛ dɛ ndɛ so itiri yɛ mo sɛ fashion aba min nti yɛrehwɛ mo sɛ ndɛ nkɔɔfo dze eh kente tam fura ɔre yɛ life a ɔreba do eh itiri yɛ yɛ bɛ ture se fi eh tekosi yɛ dze ba ndɛ ma w'abɛ w'abɛ yi do ne wɛ yɛ ahwɛ slate ndɛ styles na adze nyinaa raba mi. Yɛn wie a yɛ bɔ to yɛ de next week o osiane dɛ ndɛ yɛn mber no obosua Alhaji Fisherman na no dɔm so wɔre twa hɛn ntsi yɛn hyɛ ase dɛm slit mpaapaa enyim na mpaapaa ekyir hɔn wɔdze bɛyɛ anaa customers na wɔdze bɛyɛ. Slit mpaapaa yi no ɔregyenetee dɛ wayɛ dɛ wo close a na mhm. ne nantew ntsi ah, na wɔdze mpae ne bɛyɛ ah. na bi so baa na boiler gyafo no Oh. Nso waha w'adwen paa. Ɛpam slit na ɛkɔva. Ɔbɔ complain dɛ ontum ontu ne nan. Bolege. Nyo. Na nantɛ. Alantɔfo bi sɛ. Na mpae no so originate from dama beauty pageants na yɛkɔ no wɔkɔ no. If sɛ girls no wɔ nantew a sɛ atar no wɔmpae a. Aha. Wɔnantew wɔn yɛ yie but sɛ wɔpɛ ɛho pɛ. Ah. It open. Nti wayɛ dɛ ɔyɛ front open. Na yɛn ankasa abɛɛfo nti yɛayɛ mo wɔ abrodo because nka no dze a muhu dɛ ɔyɛ housewife.

Eh housewife fo na ɛyɛ na wɔtaa fira. Na ɔnyɛ housewife fo nkotee. Wɔwɔ dza housewife fo wofira. Ibi a ɔnnwaree, ɔwɔ dza ofira. Obi a ɔawar, ɔwɔ dza ofira. Ntsi eh yɛkɔ hɛn abaakosɛm mu a, obi a ɔawar, sɛ ɔ ɔrepam slate a, ɔma wotwa n'ekyir. Ne siantsir nye dɛ, ɔwɔ banyin wɔ n'ekyir. Obi a ɔnwaree no, obi a ɔnwaree no, wɔpɛɛ n'enyim, ɔtwɛɛ ɛkwan da no ho, ɛkwan da no ho. Oh really? Nti ehu dɛ ebi apam slate na ɔrokɔ na oetwa n'enyim a, ɔtwɛɛ nyimpa no, ɔnwaree. Ɛkwan da no ho a banyin no botum ɔase no pɛ. Sɛ oetwa n'ekyir a, ɔtwɛɛ ɔawar, ɔwɔ banyin wɔ n'ekyir. Nti ma ɔapɛɛ ne nkyɛn yɛ dɛ ɔnye banyin wɔwɔ so, ɔnyɛ no ho adze. Anaa wontu ne tiri so. Wapɛɛ ne nkyɛne. Mete ne nda o. Oh, ɔyɛ dɛm ara na ɔte. But ɛndɛ na yɛakɔva do a yɛnkyerɛ mu dɛ bi a na day. Dɛm na ɔte. Ma obi aba a, mepɛ na sɛ biribi so wɔ hɔ na sɛ wapɛɛ no na nda. Ɔkyerɛ no dze ɔdɔ hɔ firi obi abotum aba. Nti ana ɔno wotu ne dzin dɛ Shaba. Shaba. W'apɛ wo nam w'e show ne asere ho ɛkyerɛ kwan dɔ ho bia bɛtum aba. Wow. Ti nka no fon house wife fon wɔn wɔ pay n'akyi cos w'awɔre. Ti dɛ ma ɛ ɛ kɛn no w'awɔre nti n'akyi nti ihu ne slit n'akyiri a ɔkyerɛw dɛ besia yi ɔyɛ wɔrefo. Ɔyɛ ɔba awɔrefo. W'apɛ n'anyim a meda hɔ o ɛna w'apɛ ne nkyɛn a me wɔ hɔ so me nyi hɔ meda hɔ so me nda hɔ wow. Aha nti yɛnkɔ ɛtam tutu no do. Ah. Etutu tam da. Ɛmpɛ tam tutu. Eyi egya mɛ nsesɛ obi kɔ tutu tam dze full moto ma ɔbebar moto ne tae no. Ɛna ɔkyɛ dɛ ɔwɔ dɛ ɛhwɛ wo hɛn ho mpo na ɛyɛ dɛ edzi fira wo tam. Ɛna ebi ɛtam no so yɛnyim fira ɔno so ka ho. Ɛna mm. yɛn so yɛn fashion sense wɔ Ghana ha no wɔ mɔte. Ɛkɔ mm-hmm. kɔɔte sisi ɛyɛ a. Wohu na wɔwɔ hɔ bebree wɔhyɛ suit wa wɔhyɛ na ebi hyɛ coat na adze. Ewiei ɛhɔ air condition nye hɔ ɔnnyɛ court room biara na air condition wɔ. Owie no apon na onyi kaa ɔdze bɛfa ewie mu dɛm ara dze akɔ. Ahh mber aso mber nnsoe dɛ yɛbɛ change ndzɛmba bi a. Ansen dɛ edwuma no ho Edwuma no ho mbra. no ho afadze hen. Edwuma no ho afadze hen. Edwuma bi wɔ hɔ a. Yɛwɔ afadzi bi a ɛfa omo. Ama wa ɛ maakɛn deda nkɔmbɔ a nna menye Aunty Gifty, Coastal TV, sii wɔ menye no robɔ no. Ɔsɛ aborɔfo, wodesignee hɛn, hɛn ndwuma no a yɛse white coloured jobs no, wɔcreatee dɛm school system no to feed hɔn hɔn industries. Ntsi wɔayɛ dɛ. Ɛhɔ hɔn kurom a wɔwɔ hɔ no wɔhyɛ coat na ɔkeep hɔn warm, wɔtum wɔdze dzi hɔn dwuma. Ntsi by force dɛ hɛn a yɛwɔ ha yi, kanka asɔfo repreach wɔ chapel dee mu a, wɔnnhyɛ coat a. Nna wɔabɔ hɔn men. Oh, but nnyɛ ne nyina. Ewɔ edwuma bi wɔ hɔ a, ɔnnyɛ compulsory dɛ ebɛhyɛ suit. They are open for the smart casual staff. But ɔnyɛ kɔm bi bɔ hyɛ suit na akɔ adwuma odura oyi. Mpɔkyɛ fa bɛn w'ano kakra mu ɛhɛn. Suit no binom hyɛ kɔ adwuma mu a wodu hɔ a woyi. Okay. Sɛ AC nni hɔ na ɔyɛ fan a ɔnyɛ mbrɛ dɛ by force ara dɛ mo kɔ na wɔ sɛ ɔyɛ suit ntsi menhyɛ suit because yɛwɔ adwuma biara na no ho ahyehyɛde. Nza ndzɛmba wɔ sɛ first no nkaa no no nna ntumi mfira tam mpo mfa nkɔ functions ase mboa. Nyew ɔhwɛ nokwar. Na mbom yɛnyɛ opanyin bi tse dɛ William Gyera Asuman Sekyi, Kobna Sekyi, ɔna ɔvawkye dɛ ɔno dze ɔnnhyɛ Buronyi atar da, ntsi no beebi a ɔkɔ biara tamufree yi ara na ɔdze nam. Na ma yɛreka no, yɛreka no dɛ nyimpa no ɔahyɛ, ɔafa afadze no ewie, oekodu edwuma mu, oeyi coat o, yɛreka dɛ edwuma noara, afadze noara a edze fi fie no, edwuma na ɔkyerɛ. Dɛ ma yɛka white collar jobs no, Ibi wɔ hɔ a ɛdrɛse in certain way a, ibi li ho, ibi bɔ tie sisi a ehu dɛ okitsa ne briefcase a. Ɔwura bank nyaa. Adwen a ɔbɔ wo tsir nye yi. Kyerɛ dɛ ɛdrɛse no kyerɛ edwuma a ɛyɛ. Ɔkyerɛ edwuma a ɛyɛ anaa edwuma a ɛrokɔ. Ntsi sɛ edu mpo na eyi wo coat mpo a, efi fie no wo dress no ama biara ɔada n'adwen dɛ dɛm a ɔsi ho si ɔyɛ edwuma wɔ bank anaa ɔyɛ edwuma wɔ ha. Wow. yɛnkɔ ɛyi ɛyi do ɛtam frɛ no ohia mu pa because ah. yɛwɔ ten minutes na wɔn wɔdzi wɔn dzi na esi. Ah, tam frɛ no yɛwɔ akan mfante tam frɛ no yɛwɔ nwuma ahorow anan. anan four four ɛtam frɛ yi a benyin anaa besia tutu tam dzi gu no mhm. kɔn ho eh, yɛwɔ mu four mbɛnfo dze na mɛka ah okay mbɛnfo dze yɛwɔ mu four nso ɔyɛ tam koro na obi ato gu no kɔn ho. na mmom styles wɔ mu. Ah, yo. Uh, dodo nara sɛ kɛn yɛmfa kɛntɛn yɛ example. Uh, mpanyinfo aman mpanyinfo ahemfo na adze no wɔn wɔfrɛ wɔfrɛ no ɔbrempɔn. Mm. wɔfrɛ no ɔbrempɔn ɔbrempɔn sɛ tɛm wɔ anka me demonstrate ɔno otwa line ɔbrempɔn no otwa line mm-hmm. nti normally sɛ ɛhwɛ yɛne mahen ɔsabarima kwesata yɛhwɛ mm-hmm. yɛne ahemfo nananom Yɛhwɛ Asantehe'n, wɔ ne Zdaam nkorɔfo no, Mose wofrɛ wɔn ntɛm no, wofrɛ no Ɔbremponom. Daam. Nyew, ntsi yɛwɔ star a ɔshow dɛ Daam ntɛm na woefrɛ no no, ɔyɛ Ɔbrempɔn. Nna yɛwɔ Anantu. Anantu, dodow no ara wɔdze to Dwabenfo. Dwabenfo, wofira tam ana wofira kente, ɔnam dɛ hɔn anantu soso ntsi, nna wɔpɛ dɛ woshow hɔn anantu no. Ntsi ebɛn dɛ tam no wotum wobu mu ebien. Ama oefir a hɔn nentu oehyɛ o. Ntsi wɔbɔto ne dzin Dwabenanantu. Oh. Nna eyɛ na ɔyɛ serew kakra a, mekɔserɛe. Tam bi wɔ hɔ, tamfura bi wɔ hɔ wɔfrɛ no mokɔserɛe. Iyi dze, enye dzi mu ara. Eyɛ Akyeamefo binom na wofrɛ dɛm ama style no. Nnyɛ Guaa Akyeamefo o, Akyeamefo, the whole Ghana. Akyeamefo binom. Wɔfrɛ tam na ebɔ wɔdze akyekyer hɔn ma wɔayɛ hɔn ketseketseketse bi. Nna ɔkyerɛ ibia tam no ɔkɛgye wɔ bi hɔ, ɔrokɔ ɔrokɔ dwumadzi bi ase, onnyi tam wɔ n'adze mu, nna ɔakɛserɛ bi ne tam, na ekɛsa no tam no nyinaa mu, ne tsentsen mu. Ɛɛ ebia ekɛhyia no wura na ɔnye wo a ɔnye ɔnye wo a because ɛ, aodzi kotwa wo seven wɔ hɔ, ɔno so na ɔatɔ n'adze. Ntsi hɔn a Ɔyɛ wɔkɔgye tam anaa wɔkɔfiri tam wɔdze kɔ mbeabea no, wɔfira no mekɔsrɛe. Mekɔsrɛe. Ɔno wɔnsa wɔnsa ne tam no mu. Tse wɔyɛ bɛ wɔayɛ wɔn ketekete. Ɛna ebinom wɔ wɔdu beebi a wɔabɔ hɔn tam no mu na wɔatu. Ɔno dze ɔnnyɛ no dɛm. Tweaa. Ntsi ebɛn yɛbohu mpanyimfo binom a wɔwɔ fie fie wɔyɛ wɔdzi dwumadzi bi a wɔfira tam bi a tam no ayɛ ketekete bi wɔ hɔnho. Na ɔkyerɛ dɛ mokɛsrɛɛ nye no. Ibi wɔ hɔ so a ɔannkɛsrɛ o but ne tam koraa ɔwɔ n'adze mu nye no. Ntsi ɔmmpɛ dɛ ɔkyerɛ mu obi ehu na okay ɛna last one no ɔno na mm-hmm. dodow nara nyɛ no a sɛbi ebinom yɛ nyim aman amambrɛ ho tam fira na ɛbɛn mm-hmm. na ebinom wɔ etu tam ebi mm-hmm. kɔ kyɛp wɔ etu tam ebi yɛ dɛm wɔ etu tam ɔno wɔ frɛ no mara na mɔtɔe ana meyɛ besi nti ɔno ebi fɛ egba na otwiw fom paapaapaa wɔn na ofɛ tam ne tenten mu. Mm, ɔsɛn fom no ɔsɛn fom a ne nan na ɔtɔe. Ɔyɛ fi a n'ani na obesi. Nti kente tam anaa tamfura anan a Mfantse, Akan Mfantse tamfura ahorow a yɛwɔ wɔ mbanyinfo side no nyɔ bɛ mbasiafo side no nna woesi hɔn dansinkran na adze wɔdze hɔn kente egu hɔn kɔn do. Ntsi iyi nye dza. Vision sen dɛ Eh because eii kyɛ dɛ ɔyɛ no hum ɛreka no ɛna kwekwe miri ɔse ɔmo de meka meka meka serɛ na kwekwe miri se Dr. Efrimamu was another person who vowed never to wear western clothes wow yɛda ase paa ɔmfa wɔn messages no mbra megye dzi dɛ ebi reba paa na Vishnu bi na na ɔreyi ano no ɛhɛn nti yɛnkɔ hɛn brother no do ahɔn wɔkasa wie a medze hɔn esi next week yɛbɔtoa data next week yɛbɔtoa nkɔmmɔ no do nti yɛnhwɛ ɛdze nkan no dze no toto ndɛ dzi ho a nkan no wɔ nles ɛyi ɛyi wɔfrɛ no dɛn kaba kaba n'ekyir ɛdze mhm. wɔdze potɔ a anaadɛ buttons po na ɔnyɛ na wɔdze buttons sisi ah buttons bɛyɛ ana zip reba ampa ampa ampa. Ntsi ndɛ aban sesa na wɔaba mu. Oh sɛ de bɛka dɛ yɛkɔ yɛn enyim nti abrabɔ no so mesi ma ɔkɔ dɛm ara na bia rokɔ nti sɛ nka no na ɔyɛ batem ba batem so na ɔntwam ɔda ho ara wɔ hɔ ebi tum yɛ apem adze ka kyɛ ɛpɛ ntam because yɛwɔ biribi a wɔfa no fasting okay yɛpɛ ntam nti na ɔnam aborɔfo yɛ show sɛ ɔpɛ ntam five minutes ɔbɛyi atam

ɛrepa mu kɔ ɔyɛ step by step first battems mpo no holes mpo yɛdze yɛn nsa na wɔdze wɔdze yɛ ewia wɔ edwa apɛe ɛbɛpɛe na ɛdze wɔn nsa ayɛ na ɛdze ayɛ ma nyimpa kor but just dɛm ama nsa dze no mpo wɔnyi hɔ bio ɔwɔ hɔ wɔ upgrade yɛwɔ shirt bi wɔ hɔ a kɔkora bɛka kyɛ ɔpɛ holes but ɔmpɛ machine holes ɔpɛ hand do holes aba ante sɛ nti a meka manyin yɛ adwene dɛ ayi

Adze no ndɛ afe biara adze fofor ba ntsi ɔyɛ dɛ ba sisi a ano sisi ɔyɛ invoke pon biara na adzenamfo bun na nhyɛ wɔbɛka kyerɛ adzenampa mu no yie. Ɔnnyɛ Italians nko, Frenchfo, Frenchfo ɛhwɛ princessfo no wɔn a wɔwɔ ahenfie wɔn atɛ. Ɛna wɔn atɛ no huu. Sɛ adze no corset no ɛnyɛ atɛ nyinaa. Ghana ba no yɛ hu a. Oh but oh but ɛnyɛ atɛ nyinaa so ehu a na ɔyɛ compulsory dɛ ɔyɛ corset. Corset no you have the in in idea was day one The lady want to stand firm. Ah, ɔdɔ yɛ firm, okay. Ogyina as lady. Mm. But ndɛ waba no a obi ayɛ use bi nti, as no ɔnyɛ mpo a ɔse wayɛ dɛn? Ahyɛ bi. Ah. Ɛne yɛ obi so wɔ mpo na ɔrebrɛ. But ɔnka dɛ ɔrebrɛ o. Mo hu obi ne dze ehu ihu ha wa wahyɛ. Recently na nsa wo post bi a ayefo no ntum ɔtena ɔso ntum nkeka no ho. Maa mo maa hyɛ bi na mo nti mo drive. Maa yɛ pampin. Because of was it? Aba di ntina wɔn ma yɛ yɛ pampin. Oh, yes. Sometimes some yes hide nyama bi. Ah. Because then the misafo nyo nya no bi ne sika kɛ BBL na ɔnye liposuction. Ah, dɛ yɛbɔ twitwa hɛn ho nam na yɛdze bi ahyehyɛ do. Nti dɛ mɛsima ɛkɔ akɔtɔ corset wɔ aburo nyini sɛ wɔayɛ ɛkɔ akɔtɔ abɔ wɔ atare n'ase. Ah, nti wɔyɛ no prɛ kwan ma yɛn. Oh, nti ɔnyɛ bad o. Nti But ɔyɛ ɛbrɛ ba. wom. Ɔyɛ W'asɛm bere. ɛlike ɔnam nnɛ London Bridge kɔsi dɛ nyimbere. Yɛn na Ghana na yɛn season no ɔyɛ rainy season and dry season. Nna obi hyɛ winter boot. Ɔadress ma ɔagye ne winter boot tsentsenntsen mbasiafo ebiasa. Mohwɛ hɔn dze a mɛse ah na winter boot yi a wɔhyɛ yi dɛ fashion no ebu do ama ehu. Wofi dɛ oh ɔyɛ life. Ba ohun siantsir pɛkõ a Oh. wɔhyɛ winter boot. Aha so yɛnn experience winter. Ɔyɛ asɛm o. Yɛdze bɛtsiatsia atɛkyɛ mu na yɛakɔ. Tɔ ne dze ebɛka mu. Kwanta mu dze yɛdze tsia mu ebɛka mu. Ɔyɛ me yaw dɛ medze hɔn risa ha but ɔwɔ dɛ medze hɔn sa ne next week. Ewɔ biribi kɛn ho a? Okay, ne next week yi ho a yɛbɔtoa do. Atse a? Alhaji Fisherman aba no ɔyɛ dɛ mahwɛ ɔbɔtow n'abuo no egu hɔn do ntsi yɛdze hɔn bɛhyɛ next week. Bisa ne maame dɛ ɔkɔ apetse a? Ah, wɔn bra alaji fisherman nom wɔn bra na ebɛtum atena mu ɛɛ ɛhɛn awɔ ɛyɛ fere nyi nti wɔn bra hwɛ twɛn egwe bra na alaji fisherman nom so wɔn bra nhɛn egya nom na anan nom afarefo ɛna wɔabɛ yi nti ɛlikɔ sisi awo na ɛbɛ produce wɔn nti hyehyɛ ngua no ma wɔn kama kama kama nti mo mo ntɔ na adze kakra bi na Eh, Schaffhaus, eh, wɔse dɛ this month yi, bosome a ɔyɛ ɔdɔ bosom, Valentine, muwie a mebisa Alhaji Fisherman dɛ Valentine no ɔkyerɛ dɛn? Mebisa Alhaji Fisherman, aha, nti no, eh, ma ɔtse nye dɛ, eh, wɔse wɔwɔ baked rice, coconut rice, eh, special kente rice, eh, wɔsan so wɔ Mfantsefo edziban apapa tse dɛ Mfantse dɔkon, nkrandɔkon, garboɛe, bayerekyew, yee na adze. Na wɔsan so wɔ salad ahorow, lettuce salad, avocado tuna salad, corn dry salad, cream carrot salad na avocado egg salad. Mennyɛ bi dze ankasa. Nna nye dɛ motwe fon na maafrɛ zero five nine two four nine one eight nine five anaa zero five nine two four nine one eight nine seven. Fitsi dwow daa dze kɔ Memenda, wɔyɛ edwuma eight am to eight thirty pm. Nna wɔwɔ UCC Science wɔ School Bus Road no do wɔ bɛn Asgen Pharmacy. Ntsi ebusuafo bɔ mbɔdzen ara na kɔpɛ hɔn ekyir akwan. Wɔasan so ebobue hɔn new branch wɔ Highway Bar wɔ Siwdu, wɔbɛn Robert Mensah Sports Stadium hɔ ara, na nye dɛ wɔse edziban no otsie mu ara from six pm to ahomakye one am. Ne nyina, ebenya spicy hot delicious pork fries na awe, chicken wings wɔ hɔ, fried yam, fried rice, jollof rice na coconut rice. Chef House ɔse deliciously on time edziban na ɔyɛ dɛw dɛmi ya Alhaji fisherman Alhaji fisherman international fisherman Hey paapa yɛma wo akwaaba Maame wa so yɛma wo akwaaba Yoo na wɔ frɛ wo dɛn eh Adwoata Adwoata

wɔn ti no wɔn mu yɛn nkurɔfo wɔn ti no wɔn mu wɔn ti no wɔn mu chanafo wɔn sɛ yɛn mɛn wɔn ti no wɔn mu yɛn nkurɔfo wɔn ti no wɔn mu ɛnamo wɔn ti no wɔn mu nkurɔfo wɔn sɛ yɛn pui papa. mo pɛ mo wɔdze twɛn ɛboɔ no mo wɔdze twɛn ɛboɔ no saa wɔ ɛ ɛ ɛ nkɔɔ no bi mpɔtɔ toɔ no bi so ka yɛn ho na yɛn ntwe. anadu

kolom ham kolom ham kolom ham ham ya ɔne a ne yɛ ne yɛ adwuma na n'anyen ɛyi ɛdi kan ɛyi wɔfɛ anan yɛfɛ nkyɛn kɛse yɛfɛ mɛ yabɔ fififo mpanyinfo ɔdo hɔ gɛn ne nyaa yɛfɛ fo mpanyinfo yɛ ayikyɛ wɔn nkaagye fo so owi sɛ yɛnfa nam amba a nyɛ kwan a nwɛ nam ekwan nso anfɛ dibɛ na amba a ɔfisi sikɛdɛ gu a ntum nwi nti nyɛn nfrafo na ayɛ ekuafo nyɛn yɛde aman Na mmom edzi kan no menka asɛm bi nkyerɛ wo, yɛtseetsee hɔn faa mu dɛ wɔse dɛ nka atsefo wɔyɛ adze bi dɛ wɔfrɛ no gay o sɛ gene o saa adze adze yi ntumee mu yɛ banyin na basia wɔwɔ wɛn nkyɛn a dɛm yɛ ma atsetsee me a ama aman no akyea ntsi wɔama Ghana wɔakyea dɛm adze no ka hɔn wɔama Ghana akyea hɔn a woetu adze kɔ fie dɛ adze a ereyɛ no omo ereyɛ ntsi ama papa no a ɔwɔ dɛm a nhu nyɛ ɔkɔ Bible no mu so Nyankopɔn se dɛ

hyɛɛ ase wɔdze hɔn nsɛm bɛɛ dɛ mimbisa hɔn. Wɔseen dɛ, Ebɛnadze ntsi na siisiara wɔ nkwa no, ndɛ hɔn nyina wɔdze machines wɔdze kɔ po do, na machines no ampa ɔdze stir bɛn nam ntsi ɔma nam no woguan a na woedu hɔ. Nso nkyɛ wɔrɔ kwan a, nam no hɔn enyiwa gye kwan no ho. First no ara na kwan no ara na yɛyɛ kwan. Sesei a machine abɛn yɛn, annyɛ ndaba. Nyew, machine, Kwame Nkrumah term no ara mpo na ayɛ dzen. abɛe oh, okay. ne ɔkwan nko mɛtɛm na machine machine nso abɛe ne ntu na mbiala na mmom machines akɛse bi papaapa a wɔbɛe no a ano ano wɔde kunsu ade na wɔde kapa aplaade anum na abɛhɛ hɔ yɛn. batoma abod motors na ɔha wa na hɔ yɛ adwene kwa ano ɛnam ne mpo ebo na yɛ de na mu mu mpo wɔn wɔn dɔ. dame ehu membisa papa wi ama aba maame no do ayɛ akɔpo how long nyi. oh bɛɛ mahyia bɛɛ sixty sixty something.

Nna ɔkɔ po. Okay. Nna ɔno tabon na ɔdze kɔ. Mbowa yi bi wɔtotow ndradza. Sɛ wobuei skuul a, ey wɔ ma kwan a nna mokɔ no nkyɛn medze mekedzi holidays. Wobuei a na nna maaba. Ntsi hɔ no na ɔmaa poyɛ no ɔbamu. Medze bohun po no, po no nkorae mu. Okay, maame, awo so yɛ mbasiafo no a wɔwɔ mpoano no a ewɔ wɔwɔ mbanyinfo a wɔdze nam no bɛ no bi? Ntsi awo, ehiaman hen na ɔma wo nam? Ah, ya me me ye bia ma me nam mpo a, wi me tu mu kɔ bi mu kɔ bi mu kɔtɔ nam. Wo so ayɛ how long ni? Me me ye abɛyɛ mfe bɛyɛ mfa amu mu ne dasa. 30 years. 30 years. Obi dze message aba dɛ ebɛnadze ntsi na ndɛ nam no wɔsoa no bɔ dam. Yehu sɛ yɛmpa dɛ nkyɛm na yɛnwɛ o. Nam no bɔ ayɛ dzendzendzendzendzendzen yehu ma yɛnyɛ. Na mbanyinfo no so wɔbɔ hɔn sombo dɛ ɔyɛ hɔn mbasiafo no a wɔdze nam no ma hɔn dɛ wɔntɔ no, hɔn na wodzi hɛn ewu no. Ɔyɛ nokwar. Kyerɛ mu kyerɛ hɛn. Nkyɛ mekã kyerɛ dɛ enam no lankasa. Bra mic no ano kakra. Enam no a no bo ayɛ dzen no, first na petrol no bo nnyɛ dzen, petrol so wɔ hɔ wɔdze kɔ pum, ntsi ama enam no no bo kɔ famu, ehyɛ enam no no bo bɔkɔ famu, ntsi sɛ petrol nnyi hɔ, enam so kɔ a wonnya bi mma. Wɔkɔ keka a ɔkenya kwan ma wɔla wɔanya no no wɔaba. Nti ɛno kakra ɔbɛba no ɛna ɛno boa ayɛ dɛn? Boa ayɛ den. Nti wo so yɛ tum kala kɔtɔ no ma benyin atena mo no ɛka ɛdze kama bi so dɛmara. Ntaatse ma meka ɔno wo so ɛkunya bi do to do ɛdze tɔ adze ma mmɔfra ama wodzi. Bɛyɛ wɔto do bu mu dodo. Wɔnto do bu mu o. Ɛnam lala sɛ yɛ ɛnam wɔdze wɔdze manyi dze gu hɔ na yɛsese.

Eh, mepɛ dɛ yɛkɔ n'amambra mu kakra. Eh, nkan no ma mebɛtsee dɛ eh, hɛn egyanom a wɔyɛ fɛr edwuma no, nna wɔkɔ apetse. Eh, ɔma nsu mu mban, eh, nsunsum a wɔdwew nam aban, wɔmu no edziban wodzidzi. Na eh, ndɛ yehu dɛ ama adwen bi because mese sɛ wɔreka dɛ Chinafo, Chinafo sɛɛ no a, ɔno yɛrunnhu enyika no mu, na mbom

na wei jɛ ɔda ho akɔ anaa wei jɛ nana nana abeke wɔto ne dɛn nana abeke bɛgye wo potoro bɛw ananam saa bɛm bɛgye wo potoro bɛw ananam saa bɛm na taa bere akoboko dwe iye wɔn bɛgye bi nzo na ade na wɔn kɔm na ɛdɛ gu daade wɔ nyɔ na ayɛ so a wɔn fɛn kyi no ngum

Ɛyɛ wɔn a wɔwɔ sika wɔ kuro no wɔn nsam no wɔyɛ nananom wɔadze mhm. nti akɔnfo no wɔgye nguan na adze na wɔn kɔn mmerɛ a nguan na wɔgye na afehyia so wɔdze kɛyɛ nananom wɔadze na afe bi aso yɛn ɛyɛ papa ne guan no wɔfrɛ no nananom papa ne guan no wɔato ne din nananom wɔ fie na nka no so ɛkɔ akɔyɛ wɔn yankɔ a mhm. ɛkɔyɛ wɔn yankɔ ebu na yɛn wɔ faase kakaba na wɔba kakaba di wɔn nsam ɛkɔ a na egyina akyi na lɛ Eye abofra bɛn nti nka nkɔyɛ dɛ me nyɛnko no awɔwa a? Ntsi afan nananom term no so nye no akyerɛ dɛ papa no eyi no gua nananom dɛ ano na wɔdze bɔkɔ akɛyɛ adze. Na sɛ wɔkɔ haban mu hɔ so a, ano hɔn na wɔnye wɔkɔ haban mu yi a, womuwusi wotsi adze. Nna akɔmfo mbɔ mpo ama no, wɔma okesi dua do, wɔpetse anwea, wɔpetse anwea, ntsi ɔpetse anwea no a, obi a onnyi hɔ a ɔbɔtow onyiwa mu. Ntsi bia a oesi no tse adze. Ntsi sɛ edze wo guan kɛsɛ no woara a, nna asaw ekyir aba fie, nna enyim adze ama nananom. Ntsi nananom no guan no, ekedzi panyin panyin kor ne nkyɛn. Ne nane anko so na egidi ne nkyɛn na adze sɛ wɔn ahwɛ no wɔ fie yi wɔn yɛ kɔn wɔawe nti abɔfra no akɔ efie wɔn mhm. abɔfra no kɔ efie wɔn akoto na aa mbɛpɛ no gua ne nanom no mbɛpɛ no gua ne nanom wɔn wɔde akɛyɛ adze na ana asɛn kɔn fipɛ yi ne fie yɛ o nti akɔ kɔn fipɛ yi no so ehun dɛ afei yɛ wɔ akɔ afei wɔ bu aboe anyim a akɔ a edze agorɔ abɛka mm. na afei guan na adze kɛsɛ ne fukyiri wɔ na amantɛn wɔ na akɛkyɛ na akɛkyɛ ne papa no dɛ. Ɔmbra. Eyi da mbra a nna papa no bɛyɛ. Nkan no so, sɛ wohyiam dɛm yi a, wodzi nkan wɔdze nsa kakra gu do adze wɔbɔ mpaa ansaana wewa adze to ewi. Ntsi ntotoe no mu no, wɔdze nsa no bɛyɛ no, nyɛn a modze gu do a, nna no mɔfa bi no nom ɛ, nna abo no ɔagye do wɔ ekyir hɔ mɛɛɛ. Nna no wɔgye bi nom ɛ, nna abo no ɔagye do wɔ ekyir hɔ mɛɛɛ. Ntsi wɔyɛ biribiara wowie no a, wɔkɔ no, nna papa no esuon bɛ ne nsamu na anye no gyina hɔ na ase no ɛ. nananom mpɔn a saa na nyimpa na wɔyɛ wɔyɛ daakye na ebubu ɛna ɛkɛsɛ abɛn wɔn ɔdɛ abɛhyɛ wɔn bɛyɛ nti nananom mpɔn nyimpa na wɔyɛ wɔyɛ yɛ sɛ aso wɔn paano wɔn ami de ami meyɛ bensin ne ba papaapa meyɛ daadze mba wedzifo yɛ fɔ obi ne wɔ fɔn daadze mba nti bensin bo sum wɔlɔ wɔn nkyɛn mpo a nti ami mutu bi ase ne biara ne nyɛ ɔkyɛ dɛ edu nankasa afi so a ne wɔlɔ wɔn ngɔla. Nyi yebedzi nka yɛ oguan bi ansaana Maame Ate ho nyinara ho nyim. Nye hɛn nananom na wɔkɛfa ɔbosoom no walɛt a wɔdze yɛ dɛn? Wɔdze bɛyɛ. Ekyingye biara nnyi ho. Yɛboto mpanyimfo no adze ase a, ndze nananom mpɔw no, nyimpa na wɔyɛ. That time nananom na hɔn na wɔ pum. Ndze yɛyɛ dɛm adze no ase nam no, yɛyɛ o yɛannyɛ o, yɛkɔ pum a nam no ara yɛbɛpɔ hɔn. Nna wɔdze adze bi so wɔdze ayɛ yi, wɔdze afora mu. Mber bi yɛkɔ pum no, pon a yɛkɔ no, yɛyɛ nyimpa kuw bi wɔ hɔ a, Ano akokagye nsu bi dze eyi adze bɛn ara meyɛ asɔr ntsi wɔbɔ kaw ahen mpo amfom menya dɛ eka fɛyɛ nam a ntsi saa na enya ahomka enya ahomka ntsi akotɔ ɛ eyi eyi bidu yɛ bio abɛ na edze si ne baage mu wɔnyɛ kwan wankɔ ankɛgye odu yin nsu na edze petsee ama do ne yɛ pia yɛ yɛ yɛ kɔ nyimpa na abɔ mpaa dze obue baage no mu no obue baage no mu no eyi obue baage no mu no eyi akɛfo nsu no.

abɛdze ntsi a. Ne sɛ nkyɛ woegya yɛn dɛ sisi asɔ. Bra bra w'enyim kakra. Woegya yɛn dɛ wɔfa no dɛn asɔfo asɔfo no wo preach fɛɛ dɛm no nyame ho dɛ ɔnnyɛ ɔyɛ abosomdze ntsi wɔama mfrafo no a wɔdɔ wo sen hɛn no pi na yɛyɛ dɛm edwuma no yɛyɛ dɛm apetse no ma nam so ɔba no wonya a woegyae ntsi ebɛkɔ nntum mfa nnhyɛ no ho dɛ n'akotsee botum ɔakɔ na ɔakɛyɛ dɛm edwuma no ɔwɔ dɛ Iyi kakra, yi kakra, yi kakra, yi kakra, yi kakra na yɛagyegye na yɛdze abɔ mu na yɛayɛ esiwa ma biara wɔ ebitsi bi kɔ apetse hɛn mbanyin wɔ dze hɛn mbasiafo yɛ dze apetse aa kɔ dze fi akɔ ɛkɔ ɛbɛ so no oh dɛm a yɛnantsew nyinaa yɛdze kɔ yɛdze ba. Nta fɛ na wɔyɛ dɛm na wɔnya nam a. Wɔyɛ dɛm a yɛyɛ no bra da okuda obi nya nam aa ma. Ɔna alhaji ka dɛ obi wɔnkɔ apetse ma ɔdze mogyadur kɔ gu apui mu yɛ a ɛnam ba yɛ aa ma yi. Dɛsɛnyi ne gyedzi beebi egyina no. de sɛ ɛni gyedzi baabi egyina no ana ewie dɛm adze yɛ dɛn adze ma no. Okay, mebisa Ellicott ɔdze question no ba Ellicott ntsi sisiala wɔbɛyɛ dɛn ana wɔasan ahyɛ ase bio anaa woegyaa na oye. Ɛɛ woegyaa ne dze omo dɛ ma yɛkɛ dɛ dza yɛbɔtoɛ ne dze ɔtwe yɛtoɛ do ɛɛ ne nyinaa no nsunsuando wɔ hɔ sisi a yɛrekã ɛɛ fɛr edwuma no a. Yɛ yɛdze bɔto nkan no ndzɛmba a nna wɔyɛ a wohu dɛ fɛr edwuma no ɔkɔ do wɔ aber a nna Chinafo na Saikofo no mmbae yi. Wɔyɛ dɛm ma amandze a nananom so sɛbe Wɔwɔ kwan a wɔbɛfa do etu hɔn. Nyia wohyia hɔn ma wɔkɔ a wonya bi wɔdze ba. Na ndɛ yɛregyaa yi, na yɛreper dɛ nananom still wɔmboa hɛn na yenya nam no a, ntsi yɛhwehwɛ n'enyi kan no mu dze, nna yɛhwɛ sunsum no so dze. Alhaji fisherman ka gye eyi a alhaji na eyi ba ne mo wɔ question foforo bi sɛ obi dza aba o ah tse dɛm aa. Adwen panyinfo yi won tua yɛn ma Chinese fo abɔ hɔ adwen a Wunua kɔ mi ne wɔn mo bɔn no mu nsu a. Nsa nka bi sa wɔn nka bi sa wɔn a wɔn mu. Wɔn wɔn na wɔn pii mu deda do wɔn ntua dɛ nkɔfu wɔn na mu pii mu wɔn apɛ nfu wɔn ntua dɛ. Na wɔn kotu wɔn. Ada wɔn bɔn mu nsu hɔ wɔn abena hiɛ mpo yi yi mu wi. Anti ne ba onyako pɔ no ɔha tɔ soro yi kyɛ ma ɔkɔ di bi a n'enyi otua na mmom nsanfo wɔ asɛm anfa ntu n'enyim a. Ɔrem ɔ ɔ ɔnyɛ nti wɔmfa nto wɔn anim. Nti wɔn nan na ɔtwa wɔn nɛ yɛ ne adwuma yi nkofi wɔresɛ yɛ nananom wɔn bɔ hɛn. Wate ase nti adɛ wate ase bi a. Akyerɛ akyerɛ adi gyan ko pɔn na yɛ ko bɔ nananom amɛndeɛ. Alaji fisherman ɔno nkramo no ɔdi mu twir yo nti no ɛɛ Dina Ejiriba Smith ɔsi dɛ mimbisa wɔn dɛ wɔwɔ London Beach Committee wɔ hɔ a. na ne bɛ si kɔmiti hɔ ne sisi a wakɛ. ɔwɔ hɔ a mmiri bɔ no kɔsi na ɔnwie yi o ɛna ɔsi adze a wɔreyɛ wɔ mpoano hɔ no London Beach Committee fo na ɔnye mfarfo no hɔn enyiwa gye ho anaa ma wɔayɛ wɔahyehyɛ mbobaa no wɔ hɔ na adze no nti ɔpɛ dɛ wɔka mu asɛm kyerɛ hɛn. Ahwea no wɔabɛhyɛ hɔ ara ma adze no ayɛ hɔ asɛe. Ntsi yɛsera aber no mpanyimfo no mpo. Wɔabɛhyɛ hɛn, ahwea abɛhyɛ hɛn. Nyoo, nyoo, ahwea no wɔabɛhyɛ mu ara ma enyim aakyɛ dɛ wɔama adze no ayɛ hɔ asɛe. No mbom aɔwɔ dɛ mpanyimfo no so ayɛ asɛm a no so ada hɛn adwen do. Asɛm a wɔka yɛn ntsew, ahwea abɛhyɛ mu, yɛnntse ase. Mayɛ dɛ sisi a wɔatow wafo no ama hɛn. Wɔayɛ fine dodow. Nyimpa ayɛ adze no, wɔayɛ adze. na yenyiyim no, sɛ abɛn nkorɔfo na wɔyɛ yɛ a, yebue nsamu ma hɔn dɛ wɔambobua mpaano, wɔayɛ ambɔkã, na hom dzidzi adze no, ahɛn, abɛhyɛ mu ara na erusu no kɔ, erusu no kɔ. Ɔbɛhyɛ abɛdze mu. Abɛhyɛ w'afe no mu. W'afe mu, w'ayɛ bulan. Yeah, ntsi aɔwɔ dɛ edze si ale, beebi woedu no, Nyame boa a ade wɔ wo mbɔdzen ara no, wo tsim. Wo tsim, wo tse ahɛn no fi hɔ. Mereba. Megye dzi dɛ hɔn a wɔwɔ fie beberee so wɔ ntsease, ntsi ma yɛntɔ bo a yɛnkyerɛkyerɛ mu. Muwura aborɔfo mpoano sesei ara, Ehu dɛ beebi a nna ɛpo no bɛn nyinaa ndɛ onnyi hɔ bio, wɔada no anhwea mpo ma wɔabɔ pata wɔ hɔ. Ntsi beebi a erisi nsu no mu ansaana n'ekyir no wɔahyehyɛ mboban. Hɔ na ɔsɛ wɔfrɛ no dɛn? Ɔwɛn na ɔwɛn na n'enyim akyɛ dɛ pon. Ewa adze ehu dɛ wɔasan mboban no dɛm yi. Ewa nna pon so yɛ dɛm yi. Ntsi sɛ anhwea pii nyɛ no wɔaka yɛ ekyir dɛm. Ntsi anhwea no aka pon. Yeah, ntsi nsɛlɛ ntsi nsɛlɛ anhwea no ale bɛn yi mu kɛkɛ aka beebi a Baby a wei yɛ defense no wɔde ma yɛn. Wɔama yɛn ahwɛn no wɔakɛ sɛ wɔama nsu no alokɔ n'enyim alokɔ n'enyim. Ɛlokɔ kyerɛkyerɛ bi yɛ kyɛ. Wuti wuti ahwɛn wɔ hɔ. Okay papa nso ɔbɛkyerɛ. Ɛɛ sɛnti a ɔkyerɛ mu ne ne kyerɛmaa yi dɛ ee ma ɔhwɛ akyerɛ yi dɛ sisi ara wɔayɛ sɛsɛw

Osha. Osha. Ah, na yɛbɛyɛ dɛ yɛ swim bi. Ɛwɔ machine wɔ hɔ. Ɔhɔ dɛ sɛ wo ta ahwea yɛbɛyɛ dɛ yɛ abɔ dɛ yɛn nso yɛ guare wɔ hɔ. Ɔhɔ ade botum eguare. Botum eguare. Yɛn da. Botum eguare. Waso an wɔn wɔn ntua de eluku guare yɛ etumu na ekure saa emu na ɛlokɔ ase ɛde kuro kɔkɔ ayɛ hɔ. Ntoma yɛ nguare pɔ a. Okay, nti sɛ wɔn nta ahwea na ɔsɛɛ adze. Ae, sɛ wɔanntsi annhwɛ no a, edwuma no a wɔyɛe no, wɔayɛ, wɔayɛ, naaso bura no mmbae. Ɔdɔ wo nya bura wɔ. Yɛ, ɔdɔ wo tse anhwea no fi mu a ɔka nsu no ara, ma no mu no dɔ, ma no mu no dɔ. Ah, ntsi ɔ, oetum adɔk. Nya ɔadɔ. Ah, wɔdze serɛbɔ no tum a. Ɛhɛɛn. Oh, Barnamata, sa, sɛ dɛ anhwea wɔ mu a, wɔfow po a wɔberɛ. Wɔasiw nsu no. Ɔbɛ ma nsu w'ayɛ dɛ park sisi a si yi dza agorɔ a ɔbɛ yɛ dɛ park ɔbɛ yɛ dɛ park bu no nsu no yi ara w'efi mu w'ayow w'ayɛ park ntsi sɛ wo tsim a ɔbɛ yɛ bula ma nsu no w'onye kwan w'abɛ tee mu. Ntsi

Da me ase, megye dzi. Sɛ ebi a oehu dɛ dɛ ebi adze a wɔyɛe no ebi a seesei a no ho sunsuando a yerinya nyi. Nna Hydrofo ɔaba ebetsia hɛn enyim. Ntsi Hydrofo na ɔkyerɛɛ wɔbɔ hɔn amandzɛɛ ma wɔdze hɔn machines betsi wɔ no ma ɔyɛ dɛ bura na woetum. Alhaji Bisham, yɛrebɛdzi valentine o. nusu nusu efi kurom ara. kane valentine. valentine. nka ne yɛ yi valentine valentine bi a. valentine no wa ba. o ba na ebi wa wa wa asaate kɔkɔ na asaate kete kete na adi na mɛmɛ yi. ɛɛ yɛ yɛ ni special. ɛyi asɛm bi wɔ hɔ a iza agorɔ ɛgbɔn anɛ yɛ kɔ anjɛ ebe yi firi ya yi. ɛyi amɛbɛn wa to wɔde esi wɔn. wòdi nkan wɔde nkete nkesi bi wòdi gu ase. anam dɛ chinese fo wɔ twu amɛbɛn efi wɔn a ne mu didi mu ne nti iza yi nuanu binom. Wotɔ ɛ cement na wotwa no brɔg na wode wogu pene mu ama nam abɔn wo na yɛyɛ bi. Ah! Inya inya wotɔ cement wotwa brɔg wode wogu mu. Mente Inya da! inya inya na ebinom nso w'aso yɛ den. Ameba na aben w'ayɛ sɛ dza ama yɛn aboa yɛn nketsenketse na awɔ mu no woyi. Ntsi dɛm nkorɔfo no ase dɛm no ade wɔyɛ ahwee. Aha o, ɛpo yi ɔda hɔ yi, Ɛhɛn. kakraka yi, Ɛhɛn. okay, ɛse sɛ mbeba no gua ɛyi, ɛpo no ase a, Ɛhɛn. nna no ho fuw, nkonkonene na adze ba ho, ɔno na nam no wodzi. Ntsi sɛ Chinafo no wɔyɛ pɛtrɔle na wotwew a, wotwew mbɛba no fora, ntsi ɔma nam no nntum nngyina beebi na wonndzidzi. Nna hɔn wɔaba na woebotwa cement. Cement na woetwa blɔg na wɔdze ekogu beebi. Irisi dɛn wɔ po no mu? Iyi kyerɛ dɛ Chinesefo no wɔabɔ abɛn. Sɛ Chinesefo no wɔannyɛ dɛm adze no akyerɛ me no a, nkyɛ bi a nyimfa papa bi annkogu nsu mu. Iyi dze menntse da. Na aoben na ehu dɛ wo bba no medze gu ha ntsi obi kɔ hɔ ɔakɔ mo plot. Sisi a woenya game bi a sɛ odu hɔ a, nala su fee dɛ ha na medze gui. Tracker, wɔfrɛ no tracker. Tracker. Aborɔfo nkaa dze frɛ hɔ a. Anaa GPS. GPS, yɛwaa. GPS. ɔma ɔda ne hyɛn dɛ tew dɛ bɛbɛ na mudzi gua no aha na bɛbɛ no sisi asaase no fa wɔ fo asaase wɔ ɔdze adɛ yɛn so yɛ wɔ mmɔdze na ɛkoro ibu yɛ do ibi yɛ yɛ yɛbɛnya yɛ asaase wɔ ɛpo no mu na ɛpɔ wo twa mbɛbɛ kɔ gu mu dze maa mo nti bi da ayɛ ayɛ kum bɔ ebi dɛ ma asaase abɛ ma asaase do nyɛ ɔdze no so ara apofee na ahwɛ sɛ bi ara Yɛbɛyɛ nkate wɔ ho na yɛagye wɔn sika kakra. Anteɛ no ba, from the ministry of fisheries no, ɛpo no ara wɔakyɛ mu into zones. Nti wɔwɔ baabi a petrolers fo wɔwɔ, na mmom wɔdzidzi dze ba. Ɔnye ɔno na ɔhɔ yɛn agyanom afofo no. Wɔwɔ beebi a woetwa mu edwuma no dze petrol so wonngyae, cos hɔn so wotua biribi wɔdze ma aban. Ewa, na mbom zones na wɔakyekyɛ, wɔwɔ beebi a hɔn Obi wodzina. dzidzi kɔ bi ne dze. Ahɛn. But hɔn wodzidzi kɔ petrol Ei, ne so, ɔhɔ wonya asɛm. wɔnncomplain o, Ei, ei, ana ei, wonya ei, asɛm? adeɛ Ei, ba. ei, ne, ei. Abɛnti mpɛn na misa nɛ ayɛ fɛn yi ne ba nɛ ɔyɛ kyin ba ne pɛn. Oi, sɛ ɔnenam mpo a na ha na wayi. Ɛna wɔtwe wɛda ama wɔn. Yɛwɔ ade bi wɔ hɔ a ayɛ mmanfo wɛda. Hɔho nkɔn. Ɛnkɔ ayɛ bi a na wɔyɛ na wuti wɔde hwɛ man. Ɛyɛ hɔho a wɔn bɛn wɔn bɛyɛ mmoa de. Ɛnka sɛ obi. Ada sa. I ayɛ menam kɛkyɛ dɛ yɛyɛ po abigyan. Ɛna dɛm China fo wɔbɛ dɛ wɔbɛyɛ adwuma wɔ hɔ. President no, president no, afrɛ apofo mani a siɛ aba mpaano. Afrɛ apofo mani a ɛma ama wɔ ofo baen. Afa abofomma nyinaa si ai, dɛ Chinafo yi, wɔaban na wɔbɛyɛ dɛm edwuma yi atse dɛ ei, na wɔhwɛ a, atse dɛ abadze. Nna mfɛfo no, oh, iyi nuanom enyi paa. Sɛ iyi a yedzi yɛ wei yi, wɔbɛyɛ ano bi a, fine, na mbom wɔba na sɛ akuw bi wɔ hɔ a, wɔakɛsɛw kuw bi do, ntsi akuw bi wɔ hɔ na wɔba ebututuw nsu no ase a, adze a nna mudzidzi no, wɔba ebutuw, ntsi aba dɛm a, ɔbɛhaw abegya na pui. Nna wɔfa bua hɛn ara a, Ama afei nti wɔbrɛ me sika kakra no, sika nwoma nkoɔ, ɔdɔm a wɔla aba hɔ wɔn, nti wɔanyɛ antom. Na ɛyɛ adi, mɛba, awɛre ka asɛm mi dɛ ɛpono, wɔakyɛ no ntɛdzuo nsuo, saa ba dɛ adze na ɔnkɔ mmrɛ no, ntɛdzuo nsi na ano, n'ano nfa ase, wɔakyɛ no a. Ntɛdzuo nsi na awɛre gya kyɛ dɛ wɔakyɛ no, ɛwɔ a, sɛ wɔakyɛ no dɛ Chinafo no wɔwɔ sor a, adze efi sor na abɔ nyimpa no do wɔ henfa? Abɔ nyimpa no do wɔ ase, nti anamuna awɔtow wɔ sor hɔ, nti saa no akɔ kɛda sor hɔ a, anamuna mpo abɛyɛ dɛ hɔn ekɔn ayɛ yi, wɔaba, mɛba,

Ntsi yefii no eguasi yɛbɛn, yɛbɛn Nkwentia Sima a nna mifi mu, nna mekɛtsɛn a me iyi na akoye machine ho, maso meyɛ captain. Ntsi nyew, wɔ beer, nyame na ɔfrɛ no beer, mekɛ fɛ nyi biara nyim, no, kwade biribiara nyim, beer, na edzi captain wɔ mu, medzi captain, ntsi amena sɛ nsu no mu, nsu ɔtɛn me ba a, amena mokɔ kɛfa boat, mokɔ kɛfa nam dze yɛ dɛn, dɛm boat yi ho medze yɛ dɛn, wɔreyɛn fom pua. ekutu ahwel yɛn fɛ ne wɔn tan mhm. nti nkɔfo hu dɛ ɛdɛ ekutu na ahwel ne mpo ɛdɛ bɛgye hu dɛ akyɛ dɛ nkɔfo hu yɛtɔ ɔbɛyɛ yi wɔbɔtɔ dɛm yɛn fɛ nhyɛ fili yim ɛna adi yɛn ada ayɛ dɛn ada aba mamu nkɔ facebook kwekwe miri ɔsɛ alhaji is telling us to wake up to the destruction of our fishing industry and infrastructure alhaji burofo nya awudo. Us Alhaji is telling us to wake up eh, to the destruction of our fishing industry and infrastructure. Please. Ah. Us na ɛro to nwim bi ɔde nka mi gya ɔmo ɛto ne nyinaa ɔmo osi. Ɔne yɛ egya kwekwe mmiri. Ɛna paako gye tɔ mi us Alhaji fisherman. Uh, you need to do something about it. Ɔse dɛ okyia wo paa. Ah abrekyir bi a. Potato no serew nya abrokyir papaapa. Messages no bebree aba nso muhu me internet no ɔreyɛ eh some kind way bi. Wɔma mo ntɔ nadze na ma pon. Kɔtɔ nadze bɛyɛ na wɔbɔtɔ. Mo ntɔ nadze ma pon kra. Valentine yei hwan? Wɔso too nwom fa ma wo dɔfo. Alhaji wo yernom yɛ ahen? wama alaja ase alaji nso no etum wɔre four na five. meyɛ mu no kɔyi wɔyɛ ɛkoro na fa yɛ ne sɛ si dɛ ɛkoro mayɛ na ama yɛ na ɛkoro na wakɛ na biribi keka ansa no nso mayɛ na ama yɛ. nti awɔ one and a half nti ɛnye no bɔkɔ ridge royal hotel.